Noorwanisa omwanya kushanga haawo gwona gufiire, nigwetaaga esente ezi tuziine. Noomanya nk'oku okutweiha nituba tuheeza rooni, n'abarooni nabo nibaturonda. Bwanyima ya bamakanika hamwe n'abarikwotsya ebyoma okubingwa omu tauni eya Ntungamo ahabw'ekiragiro ekyateibweho omu ndembo zoona, bakaija baaza omu mwanya oguri enyima y'etauni egi, beitu nibarira munonga, barikworekwa okushaasha kwabo ku hatariyo by'okwerinda, amaizi, amashanyarazi n'obu kyakuba ekihoroonyo kyona eky'okwejuniramu. Aba nibagira ngu emirimo yaabo tekigyenda mu maisho ngu obwa hati nibasiiba bashutami obwo baine za rooni ezirikubabanjibwa kandi batakiineho kwiha ez'okushashura. Noobwagisa omwanya okushanga haawo gwona gufiire, nigwetaaga esente tiziine. Noomanya nka obu kutweiha nituba twine za rooni, n'aba rooni nabo nibaturunda. Twatya n'okutooragayo n'omu kibira twine amashanyarazi, mbwenu turi kumwe, toilet, buri kimwe kyona. kandi otakabwineho kukorera nahi tubaire twaza kukorera ahu twahikaho abaana emabiira batubingayo mbwenu hati kiri omu mwanya tukabwineho kukorera nahi tube twashuka obutaka kutube twataho emotoka motoka kekuhikaho nituza kugikanika ekwaniraho. Aba nibagira ngu bareebire abeebembezi b'etauni eya Ntungamo batarikwenda kufayo ahabw'enshonga ez'obuheereza obw'amashanyarazi, amaizi nangwa n'eby'obuyonjo omu mwanya ogu bagiiremu bo ogu barikweta ogw'ekishaka. Tukaija aha twateera omuranga nangwa abaaturaganisa abamwe twababona baagira ngu nibaakwija kutureeba okureeba ebizibu byaitu ebiri oku enyima. Okuruga twaruga aha tihaine owaizire mwebembezi weena okutuhuumuriza. Kugira ngu omwanya ogu turimu turi kwonka turimu. Ahabw'enshonga niyo emwe, twaba turi aha ky'amashanyarazi, amashanyarazi. Paulo yaikirita oyireebi ya bwire ki ei baagihairire obwire ku haakubarikayo endwara?

Ebi byona baabigambire omu rukiiko oru baabuganiramu eri izooba aha ofiisi z'ekitongore kya Red Cross aha mbuga nkuru za munisiparite ya Ntungamo, gwebembiirwe Mwami Henry Tumwebaze na Arthur Nimusiima owaabakozire kandi otorainwe kuba omuhandiiki waabo. We Omwami Christopher Musinguzi Kabira, ori ishenteeko w'entebe y'okubanza ahabwa seera eya kashatu, Kandi bamakanika abaingi niho barikukorera emirimo yaabo bwanyima y'okuruga rwagati y'etauni, ngu omwe ahari bamakanika yaabahabura okugira enkwatanisa omu myanya ei bagiiremu ahabw'entunguuka. Nyowe ndi Chairman LC waanu wa Cell Number Three. Abaingi enamba enyingi niyo baagiire, niyo baagiire kandi niyo bari kwonka eky'obusaasi tihariyo toireti, toireti ey'abantu boona kuhikiraho. Kwonka turimu nitugyezaho kureeba abantu ku baraaza omu mwanya gumwe. Abantu ku baraaza omu mwanya gumwe bagira enkwatanisa na seeri yaitu, bagira obuteeka kandi bagume bataine nshonga. Ekya muheru n'okugira ngu itwe nka seeri, seeri namba siri, n'okugira ngu egire entunguuka aha bantu na munonga tugire amashanyarazi agarayeyongyereyo, aga siriimu feezi Ebikwatiraine n'ab'omukukanika n'ebikwatiraine n'ab'okuweridinga riine entunguuka yaitu. Omu rukiiko oru, baamakanika n'abarikwotsya ebyoma beete aba welding baayoreka obutashemererwa ngu n'obu baraabe baarugire rwagati y'etauni ahu baabaire nibakorera emirimo yaabo beitu ngu bamwe bakagumizamu nibakorerayo emirimo yaabo omu myanya egyo. Oshanga obwine muraara waawe naahurira nkaaha, hati iwe ohunga oze omu kishaka, ou yaaremeraho

Haza hariho n'abaana abu naabaire ninkora nabo abataarankuratiire. Hati kasita omwaka gwakwija, booreka ngu nyowe nka nyowe nkafurukana n'omutamutinzi. Mbwenu reero hati bairiimu sente nkye. Aba nibashaba abeebembezi ba munisipaarite ya Ntungamo kubafaho bakabateereza enshonga zaabo ezirikubashaasha obwo barikubaheereza obuheereza burungi niho baasharamu kugira ngu nibaza kubahandiikira amabaruha ngu kandi bagarukye bahandiikire n'abakuru omu disiturikiti eya Ntungamo ngu obundi bakahurira enshonga zaabo bazigarukamu.

Abo abu twarugire omu tauni ahu twabaire turi omu myanya ahu twarugire bakagumayo. Twatuma abakutukiraho kugira ngu bagyende bagaanire nabo ninga shi ku kyaba nikiija kubakwata bakwatise itwe eiteeka babaiheyo batushange omu kibira. Tibyabaire biri byangu itwe turuge omu tauni ei twarugire tuze omu kibira kandi abamwe batsigare nibakorera. Eki nikyo kyaatushasha munonga mbwenu twatuma bakuru itwe kugira ngu mushangeyo abo abaagumireyo mubaiheyo batushange omu kibira nitwe tutandike kukora nkabo. Maka nigaba omwe akaruga oweye yaza oyo aguhamba. Kasitoma wangye ka akwiza amutorotoreraho. Nyowe ndi oku omu kibira naye empare etagukire tinkiine ekyokurya. Mbwenu hati abakazi obu bataturwanireho, abashaija boona bakabeiha omu mwanya omu tawuni bakabateeka omu kibira, tukaza otwena tukabanda hamwe ebishaka. Itwe tikugira ngu omwanya tugwakiira, omwanya ogu batutairemu nitugwakiira okwihaho obu baba batairemu ebintu ebyokureeba ngu nitubaasa kukoza. Na munonga nk'amashanyarazi, tukazamu na n'ebi ebya herese nka public toilets. Ebyo twabaasa kubibona bikazayo omwanya titwine buzibu nabwo. Aha kintu ekikwataine n'ekintu ky'obuyonjo, nikyo twagamba kugira ngu hati tugiire ei batutaire tugiireyo abantu baingi kandi toireti tizikagyireyo. Mbwenu nikyo turikushaba nka kanso nainga nka gavumenti kubaasa kututeerayo paburiki toireti nainga shi ekabaasa kutugambirira ba randiroodizi baitu. Abu tushangireyo kureeba ngu baabaasa kutaho oburyo bw'okureeba ngu eby'obuyonjo byabaho na munonga nka toilets kandi kureeba ngu titwateganisibwa endwara nk'ezi. Twasharamu kugira ngu tuhandiike ebaraha tutakoma omu kukiika aha, tuhandiike ebaraha tugisubmitinge owa town clerk nanka meeya tumuherezeho kopi, owa nema officer tumuherezeho kopi